An kaayyoon tiyya isinuma bohaarsuu qofa wallaahi nagatti naaf turaa. Mee qoy yoo lubbuutii yaratti hin dawwaladhaa wayi maaliif cinqaa hoo. Hello. Hello. Salaamu alaikum. Akkam nagaa fayyaa lubbuu jirtaa? Fayya wallahi galata rabbi akkamiti nagaa baddi kaa wallahi si yaade anoo akka malee akkamiti nuu jirtaa mee dhalaa suuraa takka fitiyaa ta'e jettu mee na argi mee suuraa ta'e takka keef laa aadi ammuma na argi kaa maal siif ergaa baranillee laa guyyaa hundaa si arguu fedhaa mini beetaa kaa waan hin guyyaa hundi si arguu fedhu farraas takka ta biraa akkana argutu fedhai amma amma laala kaa suuraati amma hayyee kalaas rakkoon qabu kalaas aadii irratti jaan si ergaa qoy siifin erga tamaam hayyeen eeggadhu ishee.

Maaliin harkadde ayyoo? Laa waa takka waa hawaa harkatte waa harkatte atu ni beektaa garuu wayii irra dhagoo jira baroma. Maal dhageesse?
Wantii dhagoo jirtu ni maal seete beektaa? Khayr inshaa Allah hayaa. Nageessoon kee ka ka asuma gubbabban na dhufeeti Hayyee. an deemuttiin jira akkam naan jee awoo guutuu guutuu dhaabbadhu mee naan jee. Hayyee.
Maali yoo maali maali hin jeen rabbii jeetti jawwaala kee kanaatu iPhone suuraa isa kanaa lakki nama kaasa. Hayyee. Awoo rabbii jeetti koo suuraa na kaasi naan jee ayyootii takkaafin Suuraa arguu deemaa sirba baasu deemte akka suuraan tiyya Hayyee.
akka suuraan tiyya sirbisi- sirba siisuun keessa naa mul'atu. Waa'ee Ajaa'iba.
takkana qabatte waa'een jembooti maal taate Ta haadha? sirba baaftu anumaa silaa. Moota biraati. Si malee? Ayyoo nama guddaa akiraa gara kaate. Sirbarraa dalagaan qabaa hin sirba baasa. Duba Inni maal- sana eessa jiru maali? Ana moo nama biraati dhiiroo? Ittiin fakkaadde. Ati haadha ati ati ati miti dhalti dubisa. Anumaan dhalee ani haadha isaati. Haye. Akka maalumaan akkamittiin sirba baasaan ibaadaa tiyya godhuu malee amma yeroon sirba baasu biraan jira hayyoo ani. Nin beeka duban isaatu naan jee hayyoon tiyya suuraa takka naa ergii naan jette suuraa babbareeddu suuraa babbareeddu na kaasii kottu na ergii akka suuraan tiyya Sirba geessee sirbitu sun keessa naa mul'atu. Lakki ayyoo atillee mee adda baafadhu. Isuma sunuu naa yaami mee jasbaa kana niin gaafadha. Akkana si godhaa duba. Lakki lakki Aye.
dubbumaan is- sirraa illeen toltu isarraa illeen toltu umma. Aye. Zaban aakhirii Aye. ani imma nama ibaadaa rabbii godhee rabbii kiyya kadhatu malee Aye. nama sirba baasuu miti. Waa. Atillee nama biraati walleenuu isa seete malee naa mashkuulooytee jirta. Mee deemi isa san naa yaami addumaan hin baafadha. Waay haadha nageessoo maal taate? Ani Lakkii mee deem naa yaami ijoolleen zabanaa dubbii adda hin baafattanii mucaan kiyya waan akkanaa illee hin jiru deemummaa naa yaami mee. Hayyee.
Nageessoo. Amma Maala mee gattaa uumaa si haa jallisu. Maala haasoo taate har'a ala baatee maala haasaa hojjettu. Uumaan uumaan jallattee jirti. Maal lakkii

Ummaa kun gingilchaa Anganti Anganti kijibaa lafa lakki radaa Nama arrabsin kaa. angan Ati nama nama arrabsin ilmoo namaan arrabsiniiti mee dhaabbadhu Siree dhaga'e manaa danda'a siima sirreessu. manan na gubdee hiriyyaa teetti ittiin gadi bahin haadha tiyya ati na gubdee na balbalchite an namni alaa ibaadaa sii qat gootu na quba qaban anta rabbii malee waan biraa keessa hin jirtu na quba qaban haadha tiyyaa sirba baasuu deemeettee ala baatee onni ati haasoytu maali haadha tiyya mataan si Ummaa garagalee ummaa Ummaa na dhagahi kaa. Nurraa ussu ummaa si haa jallisuuti. Deem maaliin hin aarree maal onnee itti qaraatu. Ati naan jenne ati naan jenne.
Akkam jechuu kun.
Ummaa dhagee fudhu akka naan jela. Isumaa sin jeeti hoo. Isaatu naan jee ati ati na karaa na. Laala jette jettee irraan dalagu laal. Ammas hirjee na godhattani. Naagarti moo nan garrees gubbatti akkam naan jette oo guutu kottu suuraa jawwaala kee kanaatu iPhone jawwaala kee kanaan suuraa na kaasi